Asekweri e wach chama kae. Be osenyisi ni ok adwar wach chama e ot kae? Aloso kod Nyasaye, be asekweri ok adwar wach chama e e ot kae? Eh, isekwera. Ka kweri mana kweri wach chama in gi chama adi? Mem gi chama abich. Abich. Itiyo kanye? Onge. Ichuli pesa adi? Hicho ile pesa liko mimi. Gal toto. A gal baby. Kaki bonjo kende, bonjo ni kende kaneno. To monego monego ni ni ni, ni adhi Af Afghanistan kuma nagora ka mondo mondo ka kawi. Mm, ne lweny ne lweny mager. Ne lweny mager. Magada loko gini maneno keto ni ni ni, ni patgor gi choma. Na yo ayombo yote. Brayo gini mano kete ni gine gine wuoyi ye wuoyi mane ne nyalo yudo nyiri te kacha. Ino kati gionge. Emo mi wan kae. Ni nyaka sani pod i blast ga. hey, piny en mana piny. Koro rechno kaka ni chwako somo ni ma mane somo utani koleji kose mane somo kanye eh, eh. ing'e wang'o iluongo ni iluongo ni chiela chielre to wang're anyway emomiyo wan kodi ka pod wadhi mbele gi maesa mm. mm. koro Awachni gimoro osiepa. Iwa- imedo imedo ni osiep chunya Osiep chunya. kiwacho ni osiepa to osiepe ni ng'eny an koro Aw. apogra kodgi te Osiep chunya. Ada wacho na gimoro koro. Nitie gima osebedo be ka, ka chando wiya Eh, to nchaparra kaka abochako wacho ni wechego. mana ng'a chandino An aparo ni mondo wadar e odni. Odni osejoga. Odni Ne ane ha- ne ng'iya ng'iya odni. An odni osejoga aparo ni mondo wadar adar. Nitie ot moro nyicha neno malo kuchocho. Odcha ber. Be onyien be. Nyaseme. Be wi ber. Eh, yawa. Time wi kama. Maga ng'o. Ot ma nyocha kwa dweche dweche adek mokalo, achulo ot gi deposit ma dweche ariyo. Dwe achiel pok watieko, idwa ni mondo adar e odni. Be wiyi konyi? Dala uko miya e seme kucha. Be nitie kama ma- mi- mi ipono apona pesa tikelo, ipono tikelo, ipono tikelo, ikelo. Mano e gima itemo nyisa. Nyocha kapok wabiro kae, niketo the same pressure. Hapa ni wabedo tinge inge time chieng midwa nyisa weche machwanya ikwongo ichielo rech maler kabisa aso mondo ikele weche machanda chieng no aparo I can vividly remember wabedo piny ji ariyo tok chamo rech sapa wadhi nindo ni o bebi baba watoto jaherana hero mondo wadar Ma I swallowed my pride. Ma ka mwa mwa biro kai. Wabiro kai dweche adek pok orumo, dwe achiel pok orumo, idwa dar kendo. Ne aye weche mang'eny. Atemo nyisi gimoro ne winja. Ineno odni, odni be odni ok ber, ane manyisi, ane mang'e gima nyisi, ane mang'e gima. Apenjie. We we Apenjie. anyisi winja. Pok pok pok pok- pok- i- wach mana mari. Ot marachni ng'ama nomanyo, Dong ni an. ng'ama nokele odni. seche ma nikela nikela kadwaro koso nok adwaro aweyo relationship mwane so bit for so long gi osiepena ni mondo obi odak ei asibiro nyisa ka ni ono ok ber Koro an Enoch en osiepe- serious. an gosiepenigo. no An- in ok en serious in tugo maki we anyisi wa odni chokethre sate sate choblok nyocha nyocha Tiloso. kae koka kete koloso cho koro ang'o loso cho nyaka karang'o Jirani, go koko. Jirani nigi ufa molo ufa wani. Go baro wiya godiechieng' e odni ok ayue. Mar adek, ya bebi wadara dara. Asara mane midhiye seche ma choke. Onge, o- onge. Dong' an An- ma gino costa Ei, kawuono. A- An nan gi mood mar mar paro miele mano mielo Afghanistan. Kaka ne ne ne, ne wacho wach- wachera kuotho mos e, e, e, e, e, e ginene e city koro sani in ibiro wang'o iya nikech kata loan mana kawo mar gedo mar gedo dala cha pok atieko kawuono isieko go morni mondo idon wadar school miwacho no school mwa nyithiwa some is the best school in eastern central africa nyocha wan gi 108 a's straight school mane maber moingo skundno Skul mana neno no ber moingo iluongo nang'o Wiye owil gi nyinge. Ikia kata nying skul. Nyocha nyocha. Ikia kata nying skul. Be in serious adier? Ne skul no chiegni gi, gi ot ma ang' wadhi dhake. Nyithindo ok bi thagre ne wach wuotho wuotho. Kidwa dar to kaw gigi manie ot kae. Idar idhi dar idago kanyo. Ah ah, winja. We anyisi gimoro abiwa osiepa. Bing'e ni in e jaoda ma ruoth omiya ma daggo ne asayi. Koro awacho niya, nyocha aolo pesa moro ka aolo dala, e, jodala nyocha okwaya pesa ka gida gero choo. E, choo nyocha onge dala, koro sani ji nigi choo. Koro pesano ema pok achulo, ema adwa niya, mondo adar e odni, mondo kik kel weche mang'eny, mondo wach choo no kik kel, wach pesano kik kel weche mang'eny. Pesa ni ole ang'o? Mm. Na ole chama. Ang'o? Chama. Nyaseme. Asabedo ka loso kodi ka pile. Na kwe ni ni okadwa chama e od mm, ni. In in gi chama disani. Ka uh, sani akia kuma ne akwedi ni iwe wach chama cha. Nin gi chama ni adi? Abich. Chama abich. Mm. Itiyo kanye? Onge. Ichuli pesa di? Oh, ah, hakuna. Ichu, ichulo chama go nango, chala chama abich. Kawo ni kawo ma iringo. Kawo ni kawo ma iringo. Aliketa ni adaka gweno. Nika ndala riyo kacha adhi adhi adaka ndala riyo kacha be. Mani ka I'm a, I'm a man of caliber. An angama ji otambue jamii. Niko niketa ni, ni, ni, ni kawo ni dhi kwal idhi holoka iringi dar. Idhi holoka iringi dar. Mani ka kido no adagi. Mm. Cho minyisa ni koro igeroni. Kane aloso gi babau e wach cho, donge nawacho ni abiro chulo abiro miye pes cho? E, Ok ok inyal ng'eyo. You can't know. Nyocha an gi babu e budho mowacho ni cho idhi ger. Inyisa sani isegero cho to babu nyisa ni shida machando kabisa en kar losruok. Nyaka nalos chono bise bise loso kode. Ne an kod babu nyocha. Ma, ma in fact ne aseketo nyaka a plan mar dhi gero cho minyisa ni isegero. Onge gima igero. Pesa mikawoga giteroga kanye? pesni gi iteroga kanye nikech dalau be ang'eyo gik mitimo gi pesa onge kawuono ikawo chama 15000 kiny 50000 orucha 85000 pesa gi achulo te to gima timo onge mega kino wadak adier ne asayi teri mos ok anyal tera mos ok atera mos atera mos nang'o Ni an wuon baby baby baby an ga baby akawo pes chama gitimo pes chama nade chakre kawuono wach mar daro kadwa winjo ka wach machamo kadwa winjo ka makatek tin muok idar Eh. Idhi dak amin ming'e. Ah, ok adak. Asebedo kodi gimoro amora midwaro dhako nigo onge gima onge gimoro amora. Eh ka, ka sen senduk manyien nyiewo na ma anyiewo kiny dress book manyien nyiewo na ma Donga ni jaodi. Nitie jaodi moro nyathi nyathi somo e the best e ko jogi go osebiro Mago jochamago biro bandhi pesa. Eh, to joko biro to adwa ni gikawi gidhi kodi. Gidhi koda kanye? Gidhi anonge ka giteri la ngada kata ka miti. Dingi ka be. Ngamo dhi onge? Dongin. Mak eh? yo e choka. Kama koyo kanya dingi jogo. Dakoni, dakoni. ma wang'ni ochulo ok onyal dhigo osebedo ni okete ni odhi kawo to oringo dar okawo oringo lal wang'ni odhi chulo akelo dhakoni sani